Salam mähriban Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar! Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynda ösüşiň täze belentliklerine tarap bedew bat bilen öňe barýar. Bu gün biz hormatly Prezidentimiziň ýörite Karary bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda täze döredilen Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan gurnalýan Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji saýlama tapgyrynyň üçünji oýnuny geçirýäris. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň üçünji oýny Garahanly we Gaznaly türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýasy atly tema bagyşlanýar. Hormatly Prezidentimiz türkmen diplomatiýasynyň taryhynda uly orun eýelän Garahanly we Gaznaly türkmen döwletleri barada Türkmen medeniýeti, Janly rowaýat, Ahalteke bedewi biziň buýsanjymyz we şöhratymyz ýaly kitaplarynda taryhy çeşmelere esaslanyp, birnäçe wajyp maglumatlary nygtap belleýär.

Bäsleşigiň başynda oňa gatnaşyjy okuwçylar üçin Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil-edebiýat we milli golýazmalar institutyna ýörite gezelenç guraldy. Okuwçylar bu ýerde saklanylýan taryhy golýazmalar, arap, pars, türki dillerde ýazylan taryhy kitaplar bilen tanyşdylar. Institutyň işgärleri okuwçylara ilkinji ýazuw ýadygärlikleri bolan Mahmyt Kaşgarlynyň Diwany lugat et-türk, şeýle hem türkmen edebiýatynyň iň gadymy we orta asyrlar döwrüniň görnükli wekilleriniň we beýleki onlarça söz ussatlarynyň döredijiligi bilen baglanyşykly ylmy derňewleri gürrüň berdiler. Okuwçylaryň bu ýere eden gezelenji olarda aýratyn täsir goýup, bäsleşigiň öň ýanynda Olaň kalbynda milli mirasymyza, taryhymyza bolan hyjuw goşalandyrdy.
Oýnumyzyň başynda ilki bilen biziň akyl-paýhas bäsdeşimize adalatly eminlik etjek Pähimdarlar geňeşi bilen tanyş bolalyň. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň geňeşçisi, Adatdan daşary doly ygtyýarly ilçi Nurberdi Amanmyradow. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň türkmen taryhynyň golýazma çeşmeleri bölüminiň müdiri Gellimyrat Muhammedow. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň türkmen taryhynyň golýazma çeşmeleri bölüminiň uly ylmy işgäri Orazgeldi Aşyrow. Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary, sizi bäsleşigimizde hoş gördük. Ilki bilen, biz sizden ýaş çaparlarymyza beriljek sowallaryň bukjasyny açyp bermegiňizi haýyş edýäris. Siziň öňüňizde bukjalarda duran sowallar toplumyny açýarys.
Geliň, indi bolsa, bäsleşigimize gatnaşýan okuwçylarymyz bilen has giňden tanyş bolalyň.
Artykmyrat Gylyçmyradow, Aşgabat şäheriniň on sekizinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Rus, türk dillerini bilýär, tebigy we takyk ylymlary bilen ýakyndan gyzyklanýar. Iki müň on dokuzynjy ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly bäsleşigiň çäginde mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen ders bäsleşiginiň etrap tapgyrynda matematika dersi boýunça üçünji orna, iki müň ýigrimi birinji ýylda

şeýle-de daşary ýurt dillerini ýakyndan özleşdirýär. Hojamyrat Baýlyýew, Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internadynyň on birinji synp okuwçysy. Rus, iňlis, türk dillerini bilýär,

Taryh dersi boýunça birinji orna mynasyp bolan, Päk nesil Miras şahadatnamalarynyň eýesi. Aýjemal Ýazmyradowa, Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internadynyň onunjy synp okuwçysy. Rus, iňlis, türk dillerini bilýär, taryh we daşary ýurt dilleri bilen ýakyndan gyzyklanýar. Iki müň on törünji ýylda sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça ikinji orna mynasyp boldy. Diller dünýäsi Klewer şahadatnamalarynyň eýesi. Nurana Jumaýewa, Aşgabat şäheriniň segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Rus, iňlis dillerini bilýär.

Gujurly bilim merkeziniň şahadatnamalarynyň eýesi. Ogulgül Baýramberdiýewa, Gökdepe etrabynyň on bäşinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy, rus, iňlis dillerini bilýär. Geografiýa dersi bilen gyzyklanýar. Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginiň etrap tapgyrynda geografiýa dersinden birinji orna mynasyp bolan. Gujurly bilim merkeziniň şahadatnamalarynyň eýesi. Mekan Agahanow, Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen on altynjy orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Rus, iňlis, arap we türk dillerini bilýär. Programma düzmek bilen ýakyndan gyzyklanýar we Aşgabat basketbol toparynyň oýunçysy. Altyn asyryň altyn zehinleri ders bäsleşiginiň Köpetdag etrap tapgyrynda taryh dersi boýunça birinji orna mynasyp bolan. Gujurly bilim nesil we gözleg ylym-bilim merkezleriniň şahadatnamalarynyň eýesi. Diana Bespalowa, Aşgabat şäheriniň ikinji orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Rus, iňlis dillerini bilýär. Taryh, edebiýat we geografiýa dersleri bilen ýakyndan gyzyklanýar. Döredijilik we tans etmek bilen meşgullanýar.
Oguz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oguz ýoly agzybirlige rowan. Senasy dillerde ýaňlanýa öwran. Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr, oky ilçi Oguzyň. Pendi kem bolmasyn dagdan dogumyň, Ata-baba pelsepesi kowumyň, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanda hergiz döwülmez, Bitewülik binýadydyr döwrüleň, Agzybirlik nyşanyna öwrülen Oguz ýaýy, Adalatyň kemany, oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan, okgullydyr, hemrasydyr ýaradan. Uly syly bir agyza garadan, oguz ýaýy, adalatyň kemany, oguz oky, parahatlyk kelamy. Iller jebis bolsa, maksatlar myrat. Hak söýen kişiden galar ýagşy at. Hemaýat isläne çelgi, güýç-kuwwat. Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Dessurdyr gök bilen zemini baglan. Syýasat köňülleň küýseňin aňlan. Ylahydan peşgeş üýtgeşik hal bar. Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim, joşga galk bu gün. Adyň zabyt etmişdir törün kalplaryň. dost-dogan eýledi dünýä halklaryn Arkadagyň ynsanperwer kelamy Oguz ýaýy adalatyň kemany.
Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar! Men sizi bäsleşigimiziň şertleri bilen tanyş edeýin. Biziň bu bäsleşigimiz adatdaky bolşy ýaly bäş sany sowal-jogap menzilinden ybarat bolar. Her menzilde beren dogry jogabyňyz üçin siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolarsyňyz. Şeýle-de, öz paýyňyza düşen reňkdäki oýun ýodasyndan Oguz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim ädersiňiz. Arkadag Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän Türkmenistan, Bitaraplygyň mekany atly kitabynda Oguzhan türkmeniň halkynyň hoşniýetlilige, parahatçylyk söýüjilige ýugrulan daşary syýasatynyň gözbaşynda durandygy hakda ok-ýaý barada şeýle ajaýyp jümleleri bar, Oguz hanyň ýörüşleriniň esasynda parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakyndaky pikir ündelýär, Ýaý hökümdarlyk, peýkam ilçi diýlip hasap edilipdir. Gadyrly bäsleşige gatnaşyjylar, üçünji oýnumyzyň birinji menziliniň sowallary Garahanly türkmen döwleti barada bolar. Sowallar sandygynda size beriljek sowallar bar. Siziň her biriňiz soraglary özüňiz saýlarsyňyz we oňa jogap berersiňiz. Bäsleşigimiziň birinji menziliniň ilkinji sowalyna jogap bermek Aşgabat şäheriniň on sekizinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy Artykmyrat Gylyçmyradowyň paýyna düşýär.
Üçünji sorag. Üçünji sorag. Garahanly türkmen döwleti haýsy türkmen döwletiniň mirasdüşeri we dowamy hasaplanýar? Edilleşer, ine Artyk Murat biziň beren sowalymyza jogap berip bilmedi. Bu sowalymyň jogaby Garlyk Türkmen döwletiniň miras düşeri hasaplanýar. Nurana, bäsleşigimizi seň bilen dowam edýäs. Dördünji sowalnama. Garahanly Türkmen döwletiniň hökümdarlarynda Ongon, ýagny totem, atlary bilen baglanyşykly haýsy hormatly derejeler ýörgünli bolupdyr? Nurana Babageldiýewa özüne berlen soraga jogap berip bilmedi. Sowalyň jogaby, Bugra han, Arslan han ýaly ongonlar, ýagny totem atlary esasy şu döwürde meşhur bolupdyr. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjy ýaş çaparlarymyz! Biz bäsleşigimizi Hojamyrat bilen dowam edýäris. Ikinji sorag.
Ikinji sowal. Garahanly döwletini haýsy türkmen taýpalarynyň birleşmesi esaslandyrýar?
Garahan türkmen döwletini Garlyk, Ýagma, Çigil, Jyky taýpalary tarapyndan esaslandyrylýar. Garlyklar esasan şu il-talas çuw jülgelerinde ýaşapdyrlar. Çigil taýpasynyň bolsa ýörite Bars han Tomskul ýalýa şäherleri bolupdyr. Ýagmalar esasan Naran derýasynyň boýunda ýaşapdyrlar diýip berildi.
Berekella Hojamyrat! Sen biziň sowalymyza dogry jogap bermegi başardyň. Bäsleşigimizi Aýjemal seň bilen dowam edýäris. Altynjy sowal.
Altynjy sowal. Taryhy maglumatlara görä, haýsy garahanly hökümdary ilkinji bolup yslam dinini kabul edipdir?
Dokuz ýigrimi dördünji ýyla Satyk Bugra Yslam dinini kabul etýär. Abylkerim diýip ady eýe bolýar. Berekella Aýjemal! Özüňe düşen sowala dogry jogap bermek bilen Oguz hanyň bir altyn peýkamyna mynasyp bolduň. Bäsleşigimizi Nurana siziň bilen dowam edýäs. Bäşinji sorag. Garahanlar özüniň hökümdarlaryň neslindendiginiň subutnamasy hökmünde özlerini kimiň nesli hasaplapdyrlar? Gynanmaly däl, ruhdan düşmeli däl. Nurana biziň beren sowalymyza jogap berip bilmedi. Sowalyň jogaby Afrasýabyň neslinden diýip hasaplapdyrlar özlerini. Mähriban bäsleşigimize gatnaşyjylar, eziz ildeşler, biz bäsleşigimizi Ogulgül bilen dowam edýäs. Sekizinji sorag. Garahanly türkmen döwleti gülläp ösen döwründe haýsy araçäkleri öz içine alypdyr? Hormatly ýaş çaparlarymyz Ogulgül biziň soragymyza jogap berip bilmedi. Soragyň jogaby Mawerennahar, Fergana, Ýedisu, Kaşgar, ýagny Hotandan Sinzian, Amyderýanyň kenaryna çenli aralygy öz içine alypdyr. Ogulgül, sen öz başlangyç ýeriňde durmaly bolýaň. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, bäsleşigimizi Mekan siz bilen dowam edýäs. On üç sorag. Onunjy sorag. Garahana Türkmen döwletiniň haýsy paýtagt şäherleriniň üstünden Wizantiýany we Hytaýy birleşdirýän Beýik Ýüpek ýoly geçipdir? Sen häzir sowala biziň ekranymyzda çykarylan kartanyň üsti bilen jogap berip bilersiň. Garahana Türkmen döwleti edil öz ösüp barýan döwründe, ýagny onunjy asyrda Beýik Ýüpek ýoly Kaşgar diýen şäherinden geçýär. Şo ýerde ýene bir şäheriň ady agzalyp geçiler. Şo şäheriňem adyny aýtsaň, sowala beren jogabyň dogry diýip hasap ederis. Onuň meň pikirimçe ikinji geçýän şäheri Samarkant şäheridir. Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary Mekan biziň beren sowalymyza doly jogap bermedi. Sizem öz pikirleriňizi aýdaýsaňyz. Mekan.
Siz elbetde çeşmelerden okan, öwrenen, bilim alan ýerleriňize seretýärsiňiz. Ýöne şu taýda diplomatiýa üçin ýene bir biz maslahatymyzy baş taýdamyzda size bir ugrukdyrjak munda duýdurypdyk. Diňe bir bilim çeşmeleňiz däl-de, şu wagt seň öňüňde şu döwrüň kartasy dur. Sähelçe ugurtapyjylyk görkezen ýagdaýyňda sowalyň jogabam bar. Ýöne edil häzirki ýagdaýda sen gynansagam Paýtagt hökmünde bir şäher görkezdiň. Indiki sowallarda jogabyňy hasam kesgitli jogap berersiň diýen umyt bilen, höweslendiriji baýrak bilen seni jogaby dogry kanagatlanarly diýip kabul etmäge karar berdik. Mekan, sen Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduň. Berekella, Mekan, sen Oguz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim süýşüp bilersiň. Bäsleşigimizi Diana siz bilen dowam edýäris. Birinji sorag. Birinji sowal. Gara hanly türkmen döwletini kim esaslandyrýar? Onuň lakamy nä many aňladypdyr?
Gara hanly türkmen döwletini Tatyk Bura han esaslandyrypdyr. Oňa Gara han diýipdirler. Gara han diýmek, beýik han diýmegi aňlatýar.
Diana berekella siz sowalyňyza dogry jogap berdiňiz. Siz Oguz hanyň altyn ýaýyna mynasyp bolduňyz. Berekella! Siz Oguz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşüp bilersiňiz. Ine şunuň bilen bäsleşimiziň birinji menzilini tamamlaýarys. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, üns beriň! Bäsleşigimiziň ikinji menzilindäki sowallar Garahanly Gaznaly döwletleriniň özara gatnaşyklaryna, şeýle-de olaryň beýleki döwletler bilen gatnaşyklaryna bagyşlanýar. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, bäsleşigimiziň ikinji tapgyryny Artykmyrat bilen dowam edýäris. Artykmyrat, sowalyňy açyp bilersiň. On birinji sowal.
On birinji sowal. Bir müň on bir, bir müň on ikinji ýyllarda Soltan Mahmyt Gaznalynyň ýanyna Garahanly hökümdarlary bolan iki dogan Tugan hanyň we Ilek hanyň goýberen ilçileriniň maksady we onuň netijeleri barada gürrüň beriň. Ine, ezizilleşer, görşümiz ýaly, biziň bäsleşige gatnaşyjymyz Artykmyrat özüne berlen sowala jogap berip bilmedi. Bu sowalyň jogaby, Olar Mahmyt Gaznalydan iki doganyň arasynda araçy bolup, ikisini ylalaşdyrmagy haýyş edýärler. Soltan doganlaryň jedellerinde araçy bolmakga göwünjeň razy bolupdyr. Şunda ol ilçiler üçin olarda güýçli täsir galar ýaly lowurdap duran görkli köşgüniň öňünde daşyny ajaýyp lybasly atly goşuny gurşap alan meýdançada dürli dabaralar gurnadypdyr. Bäsleşigimizi dowam edýäris. Nurana, sowalyňy açyp bilersiň.
On üçünji sowal. On üçünji sowal.
Samanlar nesilşalygynyň iň soňky wekili wepat bolanyndan soň olaryň mirasyny, ýagny çäklerini Garahanly we Gaznaly türkmen döwletleriniň arasynda paýlaşmak barada nähili ylalaşyk baglaşylýar? Nurana biziň beren sowalymyza jogap berip bilmedi. Sowalyň jogaby, Ähtnama laýyklykda, Jeýhuny iki döwletiň araçägi diýip ykrar etmek barada ylalaşylypdyr. Mahmyt Gaznaly Garahanly Ilek Nasyryň gyzyna öýlenipdir. Şeýlelikde, nika diplomatiýasynyň üsti bilen Gaznalylar bilen Garahanlylaryň arasynda ýaraşyk, ylalaşyga ýol açylypdyr. Bäsleşigimizi Hojamyrat bilen dowam edýäris. Hojamyrat, soragyňy açyp bilersiň.
On ikinji sowal. On ikinji sowal. Bir müň ýigrimi bäşinji ýylda Mahmyt Gaznaly bilen Kaşgaryň kagany Kadyr hanyň arasynda Samarkant şäheriniň alkymynda bolan gepleşikleýin netijesi hakynda gürrüň beriň.
Gadyr han Ýusup bilen Mahmyt Gaznan şertnama baglaşanda, olar Buharanyň we Samarkandyň häkimi Altegini agdaryp, oň ýerine bolsa öz Gadyr hanyň Ýusup hanyň ogly Ýnaltegini oturtmagy maslahatlaşýarlar, emma käbir sebäplere ol bolmaýar we Mahmyt Gaznany Gazna tarap yzyna dolanýar. Mawerennahr hem Ýnaltegine berlip bilmeýär. Hojamyrat sen biziň sowalymyza dogry jogap berip bilmediň. Sowalyň dogry jogaby Duşuşykda Ýaraşyk we dostluk Ähtnamasy baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda, Mawerannahr Kadyr hanyň ikinji ogly Mahmut Ýinaltegine berilmeli edilýär. Iki tarapyň arasynda garyndaşlyk açmak göz öňünde tutulypdyr. Ýinaltegin Mahmut Gaznalynyň gyzy Zeýnebe öýlenmeli edilipdir. Kadyr han bolsa gyzlarynyň birini soltanyň ikinji ogly Emir Muhammede bermäge borçlanypdyr. Çünki ol ogly Mesgudyň özüni alyp barşyndan närazy bolýan Mahmut Muhammediň hemmeler tarapyndan goldanylmagyny isläpdir. Bäsleşigimizi Aýjemal bilen dowam edýäris. Aýjemal, sowalyňy açyp bilersiň.
On ýedi. On ýedinji sowal. Mahmyt Gaznalynyň ynsanperwer diplomatiýasynyň esasynda, Ýagmyryň, Gökdaşyň, Bukanyň we Gyzylyň ýolbaşçylygynda seljuklaryň dört müň öýlüsi haçan Horasana göçüpdirler?
Ýigrimi on ikinji ýylda. Aýjemal siz on ýedinji sowala ýalňyş jogap berdiňiz. Sowalyň dogry jogaby bir müň ýigrimi bäşinji ýylda Seljuklaryň dört müň öýlüsi Ýagmyryň, Gökdaşyň, Bukanyň we Gyzylyň ýolbaşçylygynda Horasana göçüpdirler. Olara Sarahsyň, Ferawanyň we Abywerdiň golaýynda ýer bölünip berlipdir. Bäsleşigimizi nurana siz bilen dowam edýäs. Sowalyňy açyp bilersiň. On dokuzynjy sowal.
On birinji asyryň başynda Zerewşanyň we Nurata daglarynyň jülgelerinde haýsy türkmenler ýaşapdyr? Olar haýsy türkmen döwletine tabyn bolupdyrlar? Nurana biziň bu sowalymyza jogap berip bilmedi. Sowalyň dogry jogaby, On birinji asyryň başynda Zerewşanyň we Nurata daglarynyň jülgelerinde seljuk türkmenleri ýaşap, Olar Garahanlara tabyn bolupdyrlar. Bäsleşigimiz dowam edýär. Oglugül, sen sowalyňy açyp bilersiň. On sekizinji sowal. On sekizinji sowalnama. Jüzjazynyň ýazmagyna görä, Mawerennahyrdan göçüp gelýän seljuk türkmenleri barada Tusyň emiri, soltanyň baş hajyby Arslan Jazyp Mahmyt Gaznala nähili maslahat beripdir? Soltanyň bu maslahata jogabyny aýdyp beriň. Soltanyň baş hajyby Arslan Jazyp, Mahmut Gaznala Seljuk Türkmenler döwletiniň serdarlarynyň başam barmaklaryny kesmegini, eger-de şeýle etmese, olar wagtynda hana, soltana baş galdyrjakdyklaryny aýdyp, maslahat beripdirler. Ýöne soltan. Muňa garşy çykyp, oň bu beýle iş etmekligi musulman dünýäsinde gazawa söweşine getirip biljekdigine hem-de musulmanlaryň arasynda agzalalygyň döräp biljekdigine göz ýetirip, onuň bu maslahatyndan ýüz öwürýär. Şeýlelikde, ol dört sany serdaryň, Ýagmyr, Gyzyl, Bura hem-de Gökdaş hanlaryň ýolbaşçylygynda dört müň seljuk öýlüsini Horasana göçürýär. Şeýlelikde, Soltan Mahmydyň bu ýerdäki esasy bähbidi Agzyny alart-da, höküm sür diýen ýörelge bolupdyr. Berekella ogul, siz sowala dogry jogap berdiňiz. Üstünlikler ýar bolsun.

Taryhy eserlerde ýazylmagyna görä, ýaňy tagta geçen Mahmyt Gaznalynyň ilkinji bitiren işi näme? Mekan, siz jogap berip bilmediňiz. Sowalyň jogaby, Soltan Mahmyt Gaznaly tagta geçen badyna ilki bilen demirgazykdaky goňşulary bolan Garahany Türkmen döwleti bilen parahatçylyk we özara ynanyşmak hakda ylalaşyk baglaşýar. Bäsleşigimizi Diana bilen dowam edýäs. On altynjy sorak.
On altynjy sowal.
Horezmşa Mamun bilen Mahmyt Gaznalynyň arasyndaky pugta dostlugy ýola goýmaga haýsy diplomatiýa mümkinçilik döredipdir? A. Mahmut Gaznaly I. Horezmşah Mamun proweli. Mahmyt Gaznaly we Horezmşa Mamun parahatçylyk gepleşiklerini geçiripdirler. Gepleşikleriň netijesinde Mamun Mahmud Gaznalynyň uýasyna öýlenipdir. Ýagny, nika diplomatiýasynyň üsti bilen olaryň arasynda dostlukly gatnaşyklar ýola goýlupdyr.
Diana, sen sowala dogry jogap berdiň. Diana sowala dogry jogap bermek bilen Oguz hanyň altyn peýkamyna Mynasyp bolduň. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, üns beriň, bäsleşigimizi dowam edýäs! Üçünji menzildäki sowallar gaznaly türkmen döwletine degişli bolar. Bäsleşigimizi Artykmyrat bilen dowam edýäs. Artykmyrat, sowalyňy açyp bilersiň. Ýigrimi ýedi ştamm.
Ýigrimi ýedinji sowal. Bir müň onunjy ýylda Hindistana ýedinji gezek ýörişi wagtynda uly söwda şäheri bolan Narin şäherini Mahmyt Ganzany nädip eýeleýär? Artykmyrat sowala jogap berip bilmedi. Ýigrimi ýedinji sowalyň jogaby. Ol Narin şäherini söweşsiz boýun egdirýär. Bu şäheriň rajasy ýaraşyk ähtini baglaşmaklygy sorap soltana ýüz tutupdyr. Ol soltana salgyt töläp durmaga, her ýylda elli pil, ýurdunyň gowy önümlerinden mata-marlyk we köp mukdarda pul ibermeklige, iki müň hindi esgerini onuň hyzmatyna ýollamaklyga boýundygyny nygtapdyr. Soltan yslamy kabul etmekligi boýnuna goýup, onuň teklibine razy bolupdyr. Bäsleşigimizi nurana siz bilen dowam edýäs, sowalyňy açyp bilersiň. Ýigrimi birinji sowal. Ýigrimi birinji sowal.
Husaýyn Wagyz Kaşifiniň Ahlak-y Mahsuny atly eserinde Söbükteginiň ogly Mahmyda beren nesihatlary barada nähili rowaýat ýerleşdirilipdir? Nurana sowalymyza jogap berip bilmedi. Şonuň üçin sen başlangyç ýeriňde galmaly bolarsyň. Sowalyň jogaby, Söbük tegin ogly Mahmyt Gaznala patyşalaryň hiç biriniň ýetişdirip bilmejek bagyny kemala getirmelidigini, ol bagyň alymlary, häkimleri, şahyrlary terbiýeläp, olara hemaýat etmek bagy bolmalydygyny nesihat edipdir. Bäsleşigimizi Hojamyrat bilen dowam edýäs. Hojamyrat, sowalyňy açyp bilersiň. Ýigrimi dokuzynjy sowal. Ýigrimi dokuzynjy sowal, Gaznalylar döwletiniň baýdagy haýsy reňkde bolup, onda nämäniň şekili bolupdyr? Gaznalylar döwletinde şu ýaşyl reňkde bolup, baýdagy, şonda Aý hem-de tagt we şunuň şekili ýerleşdirilipdir. Gaznalylar döwletiniň baýdagy ýaşyl reňkde bolup, bu däp öz köklerini türki halklarynyň gadymdan gelýän ýörelgelerinden kabul edip alýandygyny görkezýär. Döwlet baýdagynyň ýaşyl reňki yslam tugunyň reňki bilen gabat gelýär. Berekella Hojamyrat! Saňa üstünlikler ýar bolsun! Sen Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduň. Bäsleşigimizi Aýjemal bilen dowam edýäs. Aýjemal, sowalyňy açyp bilersiň. Ýigrimi bäşinji sowal. Ýigrimi bäşinji sowal. Alptegin näme sebäpli Gazny şäherini paýtagt şäheri hökmünde saýlaýar? Ony aslynda Samanlar döwletinde wezir hökmünde işleýär. Ýöne o taýdaky patyşalar ony, ýagny wezirleri ony halamandyrlar we şol sebäpli hem öz ýaranlary bilen Gazna şäherini eýeleýär we şonuň üçin hem Gazna şäherini paýtagt şäheri diýip yglan etýär. Öz musulman, ýagny özüne ynanýan we türkmen taýpalary bilen Gazna şäherini basyp alýar. Aýjemal sen biziň sowalymyza dogry jogap berip bilmediň. Sowalyň dogry jogaby ekranda hem görşümiz ýaly gaznanyň merkez edilip saýlanmagynyň sebäbi çar tarapdan daglar bilen gurşalan bu şäheriň tebigy taýdan dörän güýçli berkitmäniň ortasynda ýerleşenligidi. Aýjemal ruhdan düşmeliäl sen indiki menzillerimizde sowallarymyza dogry jogap berersiň. Menzilimizi Nurana bilen dowam edýäs. Nurana sowalyňy açyp bilersiň. Ýigrimi üçünji sowal. Ýigrimi üçünji sowal, Arap halyflaryndan bolmadyk ilkinji soltan derejesini alan türkmen hökümdary kim? Mahmut Gaznaly. Berekella Nurana! Sen sowala dogry jogap bermegi başardyň. Nurana Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp boldy. Bäsleşigimizi Oglugül siz bilen dowam edýäs. Sowalyňyzy açyp bilersiňiz. Ýigriminji sowal.
Ýigriminji sowal.
Taryhda beýik işleri bilen adygan şahslara ýörite tahalluslar, mynasyp atlar, derejeler dakmak, tapawutlandyrmak ýörgünli bolupdyr. Soltan Mahmut Gaznalynyň Ýeminet-döwlet hem-de Seýfet-döwlet lakamlary näme manyny berýär? Dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda Bagdadyň halyfy Al-Kadir Billah Mahmyt Gannala Ýeminetdöwle we Emilenmille ýaly lakam beripdir. Bu döwletiň sag goly we milletiniň ynamdary diýmekligi aňladýar. Ýeminetdöwle, döwletiň sag goly, Seýfetdöwle, döwletiň daýanjy. Ogulgül biziň sowalymyzyň esasy bölüne dogry jogap berdi. Ýöne has doly, takyk jogap berip bilmedi. Şonuň üçin biz Ogulgülüň sowalymyza beren jogabyny bahalandyrmak üçin Pähimdarlar geňeşine söz nobatyny geçirýäris. Ogulgül, biz seniň sowala beren jogabyňda çeşmelerden habarlydygyňy hem-de ugurtapyjylygyňy-da peýdalanyp, şu taýda iň bolmanda Meseläniň ýarsyny çözendigiňi kabul edýäs. Şeýlelikde-de size-de indiki sowallaryňyza has takyk jogap berersiň diýen umyt bilen höweslendiriji şekilde peýkamy gowşurmaga razyçylyk berýäris. Ogulgül, berekella, Pähimdarlar geňeşi seniň beren jogabyňy dogry diýip kabul etdiler. Men bolsa häzir sowalyň dogry jogabyny okaýan. Ýeminetdöwle, döwletiň bagty, Seýfetdöwle, döwletiň gylyjy diýen manylary berýär. Sen Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduň. Bäsleşigimizi Mekan bilen dowam edýäs. Mekan, sowalyňy açyp bilersiň. Ýigrimi ikinji sowal. Gaznaly türkmen döwletiniň goşunynda kimlere uly orun degişli bolupdyr we näme üçin? Mekan, sen biziň sowalymyza jogap berip bilmediň. Sowalyň jogaby, Gulamlara, gaznalylaryň goşun guramasy döwlet gurluşynyň beýleki ulgamlaryna garanda has güýçli ýola goýlupdyr. Gulam harby goşunlarynyň düzümini esasan türkilerden bolan esgerler düzüpdirler. Sen öňki ýeriňde galmaly bolýaň. Bäsleşigimizi Diana siz bilen dowam edýäs. Diana, sowalyňy açyp bilersiň. Otuzynjy sorag.
Otuzynjy sowal. Soltan Mahmut hökümdarlyk eden otuz iki ýylynyň içinde Hindistana näçe gezek ýöriş edipdir? Soltan Mahmut Hindistana on ýedi gezek ýöriş edipdir.
Berekella, Diana biziň sowalymyza dogry jogap berdi. Hakykatdan-da, Soltan Mahmut hökümdarlyk eden otuz iki ýylynyň içinde Hindistana on ýedi gezek ýöriş edipdir. Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar bäsleşigimiziň geçen sanynda muşdaklarymyz üçin niýetlenen sanly ulgam arkaly beren sowalymyza dogry jogap beren ildeşlerimiz bar. Ilkinji bolup sowalymyza beren jogabyny sanly ulgam arkaly size ýetirýäris. Men Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýörite dörüşdirilen ikinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy Çaryýewa Meňli. Siziň beren wideosowalyňyzyň jogaby şeýle, Nusaý galasynyň tegelek zaly, alymlaň aýtmagyna görä, hudaýlara çokunmak üçin gurulan ybadathana bolupdyr. Bize, ýaşlara, okamaga, döretmäne ähli mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun! Ezizleşler indi bolsa muşdaklarymyz üçin niýetlän sowalymyzy size ýetirýäris. Mahmyt Kaşgarly öz ülkeleriniň parahatçylygy üçin iki sany hanyň bir-biri bilen duşuşyp, gowuşyp, ylalaşyk baglaşmak dessuryny haýsy söz bilen aňladypdyr? Sowaly gaýtalaýan. Mahmyt Kaşgarly öz ülkeleriniň parahatçylygy üçin iki sany hanyň bir-biri bilen duşuşyp, gowuşyp, ylalaşyk baglaşmak dessuryny haýsy söz bilen aňladypdyr? Eziz ildeşler, muşdaklarymyz biziň beren sowalymyň jogabyny parahatçylygyň çaparlary gmail nokat kom elektron salgymyza ugradyp bilersiňiz. Biz sizden geljek jogaplara garaşýas. Gadyrly okuwçylar! Dördünji menzilimiň sowallary Mahmyt Kaşgarlynyň Diwany lugat et-Türk, ýagny Türki dilleriň diwany atly eserindäki halkara gatnaşyklary we diplomatiýa baradaky adalgalara we dessurlara bagyşlanýar. Üçünji oýnumyzyň dördünji menzilini Artykmyrat sen bilen dowam edýäs. Sowaly gaçyp bilersiň.
Otuz üçünji sowal. Otuz üçünji sowal.
Kaşgarlynyň sözlügindäki Ýaş ot köýmez, ýalawar ölmez diýen nakylyň manysyny gadymdan gelýän diplomatik dessuryň kadasy boýunça teswirläp beriň. Görnüşi ýaly, ine, Artykmyrat beren sowalyňyza jogap berip bilmedi. Sowalyň jogaby, Ýaş ot ýanmaz, ilçi ölmez. Hatda ilçiniň habarynda ýowuzlyk we gödeklik bar bolsa hem ilçä el degrilmeýär diýildigi, ýagny diplomatik eldegrilmesizligi aňladýar. Bäsleşigimizi Nurana bilen dowam edýäs. Nurana, sowalyňy açyp bilersiň.
Otuz birinji sowal. Otuz birinji sowal. Mahmyt Kaşgarlynyň sözlügindäki Alp çerikde, bilge terikde, ýigit söweşde, bilge, dana gurultaýda synalar diýen nakyly teswirläp beriň. Meniň pikirimçe, ýaňky nakylda ýigit söweşde bolsa onuň öz orny däldi, ýagny onuň görkezýän edermenligi diýeli, görkezýän hyjuwy şoňa meňzeş bolup görkezýän ornuny tutýanlygy aýdyp bilerin. Bilge, dana gurultaýda synalar, meselem, bilgäniň Ýagny akyl-paýhaslygy barada gabat gelýänligi barada men pikirimiçe aýdyp bilýän. Nurana, sowala ene goşjak zatlaň barmy? Ýok.
Nurana biziň sowalymyza jogap berdi. Ä jogap dogrumyka? Ä muny bilmek üçin Pähimdarlar geňeşine ýüzleneliň. Pähimdarlar geňeşi, söz sizden. Jogap kanagatlanarly diýip kabul edýäs. Berekella Nurana saňa ýene üstünlikler ýar bolsun. Bäsleşigimizi Hojamyrat siz bilen dowam edýäs. Sowalyňy açyp bilersiň. Otuz sekizinji sowal. Mahmyt Kaşgarlynyň sözlüginde al sözüniň manysy näme? Hojamyrat biziň bu sowalymyza jogap berip bilmedi. Ruhdan düşmeller sowalyň jogaby hanlaryň sanjaklaryny, baýdaklaryny ýasamak üçin ulanylýan ýa-da olaryň eýerlerine örtgi edilen narynç mämişi reňkli ýüpek mata. Biz bäsleşigimizi Aýjemal siz bilen dowam edýäs, sowalyňy açyp bilersiň. Otuz altynjy sowal. Otuz altynjy sowal. Mahmut Kaşgarlynyň sözlügindäki çawuş sözüniň manysyny düşündiriň.
Meniň pikirimçe çawuş sözi pyşyrdamak manyny berýär, ýagny biri biriňe çawuş çakmak manyda. Aýjemal biziň beren sowalymyza ýalňyş jogap berdiňiz, sowalyň dogry jogaby Söweşde goşun birikmeleriniň sap-sap bolup durmagyny üpjün edýän, olaryň zerur bolmadyk hereketleri etmeginiň öňüni alýan serkerde sowalyň dogry jogabydy. Sen öňki ýeriňde galmaly bolýaň. Biz bolsa bäsleşigimizi Nurana Jumaýewa bilen dowam edýäris. Nurana, siz sowalyňyzy açyp bilersiňiz.
Otuz ýedinji sowal. Otuz ýedinji sowal. Mahmyt Kaşgarlynyň sözlüginde diňe oguz şiwelerinde ulanylyp beýleki türki halklarynda Ulanylmaýan hanyň möhürini ýa-da goluny aňladýan söz. Nurana ruhdan düşmeler sen biziň sowalymyza jogap berip bilmediň, sowalyň jogaby tugra. Sen öňki ýeriňde galmaly bolýaň. Biz bäsleşigimizi Oglugül siz bilen dowam edýäs, sowalyňyzy açyp bilersiňiz. Otuz bäşinji sowal. Otuz bäşinji sowal. Mahmyt Kaşgarlynyň sözlüginde türki halklarda birek-birek bilen ýaran bolmak, hakda şertnama baglaşanlarynda anty, kasamy, bi, berkidiji serişde hökmünde aýdan, ýerine ýetiren diplomatik dessuryny janly görnüşde ýerine ýetirip beriň. Mahmyt Kaşgarly.
Türk halklary bilen ýaran bolanlarynda, muňa mysal hökmünde o Seljuk türkmenleri döwleti Mykaýylyň dogany Arslan han Mahmydyň ýanyna gelende, Mahmyt oňa Biz Hindistana köp gezek ýörüş etdik. Şolarda hem bize esgerler ýeterlik derejede ýetmedi. Şonuň üçin hem sizden gerek wagty kömek alyp bilmek üçin şertnama baglanyşalyň diýipdir. Soltan Mahmut Gaznaly türki halklardaky bar bolan däp-dessurlary öňden özüne mälim bolanlygyndan, oňa, Arslan hana hem-de onuň ýanyndaky serdarlaryna sowal berip, Eger-de biz sizden esgerleri ýa-da beýleki harajatlary talap edenimizde, siziň ýanyňyza nähili-nyşany ugratmaly diýenlerinde, Arslan han eline öz sagdagyndaky oklaryň birini görkezip, eger-de şuny öz kowumlarymyzyň içine eltseňiz, şolar size ýüz müň goşuny, ýagny gulamy, eger-de kawkaz töwereklerine eltseňiz, elli müň gulamy, eger-de türki kowumlarymyzyň öz arasyna eltseňiz bolsa, iki ýüz müň töweregi goşuny hem-de harajady size berip goýberirler diýipdir. Ogulgül, sen bu sowala degişli birnäçe maglumatlar bilen gyzyklanypsyň, ýöne sen Şu sowala degişli soralýan zada doly jogap berip bilmediň. Sowalyň dogry jogaby Mahmyt Kaşgarly türki halklaryň birek-birek bilen ýaran bolmak hakda şertnama baglaşanlarynda gylyjy gyndan çykaryp ony öňlerine keserdip goýandyklaryny hem-de Eger antymdan dänsem, onda şu gök demir gylyç tenime girsin hem gyrmyzy ganly yzyna çyksyn diýip äht edendiklerini ýazýar. Bu bolsa ata-babalarymyzyň gylyjyň keramatly güýjüne ynanandygynyň alamatydyr. Sowalyň dogry jogaby şeýle bolmaly. Ruhdan düşmeli däl. Biz bäsleşigimizi Mekan bilen dowam edýäs. Otuz dördünji sowal.
Otuz dördünji sowal. Mahmyt Kaşgarlynyň sözlügindäki olaryň, türkleriň, atan okundan goranmagy üçin akyly bolan her bir adam türkleriň ýoluny tutmalydyr. Ýörelgesine eýermelidir diýen jümle siziň pikiriňizçe nämäni aňladypdyr? Bärde Mahmut Kaşgarlynyň diýjek bolan zady, howsala türk tarapdan uruş söweş bir zat bolsa, şo türk taraplaryň ýa boýun egmeli ýa-da şo taraba gitmeli, şolaň tarabynda bolmaly. Näme sebäpden şeýle bolmaly? Başgaça ýoly ýokmy? Haýsy görnüşde, nähili gatnaşyk etmeli? Pikirlenip bilýän adam bolsa şu türkler bilen aragatnaşygyny gowulaşdyrmaly ýa-da şu türkler bilen parahatçylygy dowam etdirmeli. Berekella Mekan sen umuman soraga dogry jogap berdiň, soragyň asyl jogaby hem bu jümle türk halklarynyň musulman dünýäsine ýetiren syýasy we harby täsiriň netijesinde döräp, Türkler bilen parahatçylykda ýaşamakdan başga amatly ýoluň ýokdugyny aňladypdyr. Berekella, sen Oguz hanyň altyn ýaýyna mynasyp bolduň. Diana siz bilen dowam edýäris soragyňy açyp bilersiň. Otuz ikinji sorag. Otuz ikinji sowal. Mahmut Kaşgarlynyň sözlüginde bir işi gylyç kesen ýaly çürt kesik çözýän han hanlarynyň ýa-da hakanlaryň nähili hormatly derejäni göterendigi nygtalýar. Görşümiz ýaly, Diana biziň bu sowalymyza jogap berip bilmedi. Sowalyň jogaby Gylyç han diýen hormatly derejäni.
Bäsleşigimiz Çekiliş Kiýadede dowam edýär. Häzirki wagtda dördünji tapgyr boýunça biziň bir gatnaşçymyz Diana Bespalowa öňdeligi saýlanmagy başardy. Ol özüniň bäşinji tapgyry geçýändigini kesgitledi. Ýöne üç sany gatnaşyjymyz Hojamyrat Baýlyýew, Ogulgül Baýramberdiýewa, Mekan Agahanow, bu üçüsiniň toplan ballary meňzeş, deň gelýär. Şonuň üçin ýaryşyň, bäsleşigiň şertleri boýunça şu günki tapgyrdan iki sany ýeňijini saýlamak gerek. Biziň üçin biri saýlandy. Indi galan ýaňky agzan üç sany gatnaşyjy bäsleşige gatnaşyjylarymyzyň arasynda. Biz häzir bäsleşigimizi dowam etdirýäris. Häzir bolsa oýnumyzyň ahyrky menzili, soňky menzilimizdäki sowallar Garahanly we Gaznaly türkmen döwletleriniň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň taryhy mirasyna bagyşlanandyr. Bize köp soraga jogap berip, öňe saýlanan okuwçylaryň arasynda iki sany ýeňijini yglan etmek gerek. Häzir bolsa Pähimdarlar geňeşiniň saýlan sowalyna siz jogap berersiňiz we haýsyňyz ilkinji eliňizi galdyrsaňyz sowala jogap bermek hukugyny gazanarsyňyz. Kyrkynjy sorag. Kyrkynjy sowal, Gaznaly türkmen döwletinde Soltan köşk emeldaryny baş wezir wezipesine bellände nähili resmi çäreler ýerine ýetirilipdir? Baş emeldar Hajy bul buzurg weziriň wezipesine bellenende ýörite kasam kabul edipdir we özüniň wepaly boljakdygy hakynda hem-de şu patyşadan syr saklamajyklygy hakynda ýazmaça kasam bilen söz beripdir. Ine, ezizleşer, mähriban tomaşaçylar, görşümiz ýaly, Hojamyrat biziň beren sowalymyza dogry jogap bermegi başardy. Şeýlelik bilen, ol biziň bäsleşigimiziň ýeňijisi boldy. Berekella, Hojamyrat!

döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýasy mowzugy bilen geçirilen şu günki bäsleşigimizi jemleýäris. Biziň şu çekeleşikli geçen bäsleşigimizde Aşgabat şäherindäki ikinji orta mekdebiň okuwçysy Diana Bespalowa, şeýle hem Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen Aýratyn zehinli çagalar mekdebiniň okuwçysy Hojamyrat Baýlyýew öz deň-duşlaryndan saýlanmagy başardylar, şu günki bäsleşigimiziň ýeňijileri diýip yglan edýäris. Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşigimiziň jemleýji tapgyryna gelip ýetdik. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýörite şahadatnamasy bilen şu günki Akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşyjy mekdep okuwçylarymyzy sylaglaýarys. Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň dokuzynjy synp okuwçysy Nurana Babageldiýewa, Aşgabat şäheriniň umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň dokuzynjy synp okuwçysy Aýjemal Ýazmyradowa, Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň on birinji synp okuwçysy Nurana Jumaýewa, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň on bäşinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy Ogulgül Baýramberdiýewa, Aşgabat şäheriniň on altynjy orta mekdebiň okuwçysy Mekan Agahanowa, şeýle hem Aşgabat şäheriniň On sekizinji orta mekdebiň on birinji synp okuwçysy Artykmyrat Gylyçmyradowa Akyl-paýhas bäsleşiginiň ýeňijileri bolan iki bäsleşige gatnaşyjymyz, Aşgabat şäheriniň ikinji orta mekdebiň onunjy synp okuwçysy Diana Bespalowa, Şeýle hem Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň on birinji synp okuwçysy Hojamyrat Baýlyýewe Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Hormat hatlary bilen sylaglanýarlar. Biz ýaşlarymyza indiki bäsleşiklerde-de şeýle taýýarlykly gelip, gowy üstünlikli netijeler gazanmaklaryny arzuw edýäris. Türkmeniň gadymy türkmen halklarymyzyň, döwletlerimiziň dünýäde yz galdyran taryhymyzda orun alan medeniýetimizi, taryhymyzy we şol döwürlerdäki daşary syýasaty we diplomatiýasyny öwredýän şeýle bäsleşikleri guramaga ýol açyp bolsun aýdýarys. Jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, umumadamzat bähbitli alyp barýan işleri mundan beýläk hem rowaç alsyn.
Geliň indi bolsa bäsleşige gatnaşan ýaş çaparlarymyza bäsleşigimiziň hemaýatkarlary bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan taýýarlanan sowgatlaryň we hormat hatlaryň, şeýle-de Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýeti tarapyndan taýýarlanan sowgatlaryň we Röwşen hojalyk jemgyýeti tarapyndan taýýarlanan sowgatlaryň gowşuryş dabarasyny geçireliň.

Gadyrly bäsleşige gatnaşyjylar ezizleşer. Ine, şunuň bilen, Parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji, saýlama tapgyrynyň üçünji oýnuny geçirip gutarýarys. Döwletimiziň geljegi bolan biz ýaşlaryň okamagymyz, öwrenmegimiz, şeýle-de zehinimizi açyp görkezmegimiz üçin taýsyz tagallalar edýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaç alsyn! Şeýle-de, bize bäsleşigimizi gurnamaga ýardam beren hemaýatkärlerimiz bolan Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasyna, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine, Abadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, Muhammet Balkan hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasyna, Röwşen hojalyk jemgyýetine özümiziň minnetdarlygymyzy bildirýäris. Bäsleşigi alyp bardy, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň,